Spasiba menem heme Göker saňada hemmämizede sizlerem meniň gyzlarym ýaly Hemmäňiziň hem baýramyňyz gutly bolsun nesip Sag bolsa boluň. iň oňat günlerde iň bir nädip şatlykly şadyýan bu Aloe Weranyň hem Forever Living hem iň bir gowy günlerini görmek hemmämize nesip etsin her aý seň maşgalaň Enşalla.
Agzybirlik bolsun, bagtlylyk bolsun. Inşallah. Diňe diňe oňat günlerde gatnaşaly. Sag boluň, sag Evet. boluň, sag boluň.
İnşallah, Köp köp inşallah. güzel dilekleriňiz üçin sag boluň. Sag Hep boluň. Şimdi birlikte.
bu güzel notada da e, işimize başlaýalym. Nasıl yapacağız işimizi? Nähili bolanda biz börde yer alyp bileris? E, şimdi garaň men e, ilk önce biraz özümden bahsetmek isteýin. Yani bu 7 ädim

Men bu işde galmaýa karar berdim. Näme üçin diýseňiz, garaň, ilk önjelikle, ine, garaň, şu slaýda ünsli seretmegiňizi, hemmäňizden dikgatly seretmegiňizi rica edýärin. Çünki biziň, näme, biz hemmämiz, hemme zat bu haýatda haýaller üstüne kurulýar.

Amma bu söz dogry söz däl ekeni, onda men şu biznese gelende düşündim. Ýani garaň bizi şu biznese çagyran mahal meniň biznes partnýorym näme diýdi, Göwher seniň haýalleriň barmy, men bu biznes bu biznese eşim bilen ýapýan, Jon bilen ýapýan, bizlere näme diýdi, biziň biznes partnýorymyz sizleriň haýalleriňiz barmy diýip sorady bizlerden. E men aýdym gerçekden şu güne çellä men bu işe katyldygym zaman men otuz bir ýaşymdatym. Otuz bir ýaşyma çellä meniň hiç kim hiç bir iş modelinde men näçe ýerde işledim çykdym şo güne çellä hiç bir ýerde-de men seň näme haýalyň bar diýip soran adam ýok. Amma şul iş modele gelende meniň näme haýalyň bar diýip soradylar gerçekden şo mahal men nem haýalymyň nämedigini hiç zadynam bilemok ekenim ýani men arzuw etmek ekenim hiç hili haýal gurmak ekenim men şo zatlara şu biznise gelen mahalym düşündim. O ýüzden garaň, soň ine o ýüzden men şu sistemi öwrenen mahalymam men bu biznesde galmaýa karar berdim. Näme mana bizer haýal gurmaýan adam ýok meniň pikirimçe. Soňra men bu biznese gelip mana meň haýallerimi soradykdan soňra has-da bu temanyň içinde derin durmana başladym we haýal etmeýe başladym. Esas haýaly menä otuz bir ýaşymdan soň şu biznes modele gelip haýal edip ýüksek ýüksek haýallerimi näme neden ýaly hem nedenimi buldum hem arzuw etmeýe başladym ýani öňüme ýüksek nemeler goýma başladym nedenler men aýtýan men

dolandy çünki näme üçin diýseňizaý ýene otuz bir ýaşyma çelle göwher seniň näme haýalyň bar sen näli ýaşamak isteýsiň näme almak isteýsiň diýip soran adam ýok ama şu biznesde sorady bizlerden biznes partnýorymyz ýani o ýüzden men şonýa duýgulandym etdim ýöne şu zatlary ýaz diýdi gerçekden ilk başda jiddiýedem almadym daa dogrusy näme üçin diýseňiz men o güne çelle onýalak Depder alyp haýalymy ýazmalydygymy, bir zatlaryň suradynyň ýapyşdyrmalydygyny men o güne çenli onýa zat hijem edemok, otuz bir ýaşyma çenli men onýa zat edip göremok. Tamam arzuw edýetim, kicijik mahalymada, kicijik mahalym arzuw edýetim. Meselä ejem dag soraýat, sen ulalan mahal hemmämizdenem soraýalara sen näme bolmak isteň diýen mahaly, men-ä diňe aýdymçy boljak, tansçy boljak diýip men şonýa diýetim. Meň haýalym boldumy? Haýyr bolmady, sadeje banýada.

Ýöne indi bu Forever Living-e gelen mahalym gerçek haýallarmy kurmaýa başladym. We men buraya geldigimde haýaller listamy döretdim. Men ine şu ýyla girmänkä, mana Arzuw dagy bilýä, Jon dagy, men şu ýyla girmänkä iki müň ýigrimi bäşinji ýylyň hedeflerini haýaller doskasy döretdim. Eee bu günki däl-de, Ilerleýän günde bir gün mutlaka sizlere şo haýal doskamy gösterjek. Iki müň ýigrimi bäşinji ýylda meniň näme hedeflerim ba, nämä ýetmek isleýän, näme almak isleýän men hemmesiniňem çaga ýaly mana meniň ýanýoldaşym Jon şaýat hemme zadyň suradyny ýeke ýeke çykaryp men şo doska ýapyşdyrdym şony. Ine men şony çaga ýaly haýal etdim. Hemmesini ama Eýýäm ilki ädimimiz boldy, garaň näme üçin haýal etmeli. Meselä men şul işiň içinde alty ýyldan bäri diňe ýazýetm, ýazýetm, kiçijik depderiň içinedäm ýapyşdyrýetmem. Ýöne bu safer näme etdim, ýürekden şu şony näme etdim, häzir indi Pinterest, internet gowa bizlerde, Pinterest diýen bir uýgulama bar. Şo Pinterest diýen uýgulamanyň içine girip, näme haýal edýän bolsam, evimi haýal edýän, ýurt daşynama gitmek isliýorum men, ýurtmy gezmek isliýorum, arabamy almak isliýorum, nähili haýalym bar bolsa, şu forever-de nirä ýetmek isleýän bolsam, hemmesiniň suratlaryny skrinşot edip, ýapyşdyryp, şony men suratçaga gidip, çykardyp, ýeke-ýeke gyrkyp men şony doska ýapdym özüme. Ine şony Kiçjik çaga ýa haýal etdim men. O ýüzden sizlere-de gerçekden sowetoýu haýalleriňizi hazir sizlere birbada doska ýapyşdyrmagy zat etmäge kyn gelse bile on sanak hiç bolmanda on sany haýalyňyzy depderiňize ýazyňlar. Näme üçin diýseňiz garaň sizler bul işe gelen mahalyňyz bu işde biziň garaň hazirki işläp oturan işlerimiziň hemmämiziň üstümizde patron bar. Ama biziň bu işimiziň üstünde patron ýok. Hemmämiziň öz magazynymyz bilýän bolsaňyz elimizde her kimiň öz magazyny her kim öz özüne börde näme patron o ýüzden men arzuwa jaň edip sen ony et muny et diýbilmes ýa şukurwa ýa gülşadapa ýa agajana jaň edip men sen ony et sen muny et diýip börde üstümizde patron ýok hiç hili o ýüzden näme etmeli bizler hemme zadylymyz Özlerimiz ýazyp ilk önjelikli o ýüzden bu haýalimiz öran önemli mesele şu konuýa hemmäňiziňem gerçekden jiddiýe alarak şu depdere näçe ýaşyňyzda bolsaňyzam fark etmeýär bu arada onam aýdyýyn mesele bu biznesde ilk on sekiz ýaşda bolsaňyzam kyrk ýaşda bolsaňyzam elli altmyş ýetmiş ýaşda gelseňizlerem şu haýallar depderiňizi döretmeli on san nedeniňizi mutlaka ýazmagyňyzy sizlere tawsyýe edýän çünki näme üçin diýseňiz Yzyna häzir ilerleýän slaýdda-da onlaram düşündirjek näme üçin bu on sany nedeniňizi hökmany suratda eger şu güne çelledäm ýazmadyk bolsaňyz şu eýitim bitdikden soňra gerçekden eliňize depderiňizi alyp bir sany depderiňiz ýok bolsa bir list alybam dahi bolsa şu on sany nedeniňizi hökmän ýazyňlar Meselem, näli ewlerde ýaşamak isleýäňiz, näli araba, çagalaryňyzy nerelerde okatmak isleýsiňiz, özüňiz mundan soňra nähili haýatda ýaşamak isleýsiňiz, hemmesini şo nedeniňizi, eger hiç zat kelläňize gelmese-de, ine şu meň häzirki pirmere getiren zatlaryma On sany olarak şony ýazyňlar hökmän suratda bunlar çünki bizi ilerleýän zamandada biziň işimizde öňümizde her hili kynçylyklar çykan mahalda sizleriň şu on sany nedeniňiz bara arzuw haýalyňyz sizleri şu işde tutdy mesele ýaňy haýdyş me hiç hili bizeň patronymyz isabymyz ýok bizleri her gün jaň edip mesele maňa farhat bizleri jaň edip Jon sen ony ýapdyňmy her gün şu nedeniňi ýene ýazdyň şo nedenleňňe görä hereket edotymyň

Bizeriň ilk işe gelip ýazan wagtymyz listamyzy goýberen ýalňyşymyzy sizlere goýbermegimizi tawsiýe edýän şu ýerden. Çünki näme üçin diýseňiz bizler maňa sponsorym şu ýerde listaňy çykar diýdigi zaman obşe men ellimi altmyş sany adam ýazdym.

Otuz bir ýaşymda. Otuz bir ýaşyňda we altmyş sanam tanyşyň barmy seň diýdi. Nemäňe täzeden bak diýdi meselä telefonyňa knişkaňa gara täzeden bakan gören çyndanam altmyş san diýe tanyşyň barmy diýe. O çünki dogry aýdaty meniň altmyş san dil ki men näme etdim aldym elime telefonyma A harpdan başly hemmesi telefondakylarymyz A harpdan başlanlardan iki sanjygyny ýazdym o ýerde kyrk elli sany A harpdan adam bar näme üçin iki sanysyny ýazdym men çünki adam seçdim o mahal bu adam ýapy bile bu ýap bilme bunyň ýaşy büýük bul äli kijijik eý munyň puly ýok bu bu zatlara ilgilenme şonýa edip men näçe sany adamy depderimden aýyryp seçip şo elli altmyş sany adam ýaz goýdum. Ama o ýalňyş. Ondan soň näme etdim maňa sponsorym aýtdy seniň näçe spisigiň köp bolsa ýani iki ýüz üç ýüz näçe adam hatda diýdi nomeri ýok bolan insanlaryňam adyny ýaz goý soňal adamlar seniň öňünden şo depderiňe sen adyny janly olarak ýazdyň a şony ýazdygyň üçin şol adamyň sen nomerinam tap ýersiň soň häzir internetdenem tap beň şony şol adam hökmany suratda hemme kimi ýaz diýdi Şony men diňledim häzi meniň depderim muňa kijijik däl uul okan depderim ba gitdikçede şonuň içine näme edýän adama köpeltýän meselem iki ýüz kişi iki ýüzden fazla kişi ýaz goýdum men häzir bizler ýurt daşynda olmamyza ramen men häzir diňe şördäki adamlary ýazdym meň memleketde Bizler meselä, bizler musulman döwletde oldugymyz üçin bizleriň näme bir toýumyza näçe ýüz sany adam gelýär, bir toý edenimizde bäş ýüz, alty ýüz hatda şu restoranlara näme diýýär bizleriň çagyran adamlarymyz sygmanam galy. Şonça bizleriň daş töweregimizde adam bar. Ýani şol adamlaryňam hemmesini ýazmaly. Näme üçin diýseňiz, biziň spisigimiz näçe ulakan bolsa, Köp adam ýatsak, iki ýüz, üç ýüz, bäş ýüz, alty ýüz fark etmeýär. Daş-töweregiňizde näçe adam bar bolsa, bizleriň biznesimizem şonýa ullakan bolýar. Näçe bizlistäň ullakan, biznesiňem seniň şonça ullakan bolýar. Ýani hökmany suratda, o ýüzden bizler listamizi çykarmaly, şol adamlary hiç kim aýyrmadan ýazmaly, hemme kim ýazmaly. Hatda, iň bärkisi aýdyň maň, ijeňizi-ataňyzam ýazmaly. Näme üçin diýseňiz, onlaryňam bizleriň ürünlemimize ihtiýajy bar. O ýüzdenem onlaryň adynam ýazyň. Hemme kim, ýagny kijijik ýegenleriňiz bar dahi bolsa onlaram ýazyň, onlaram erte biri gün mana wagt geçipdi, onlaram on sekiz ýaşama diýsede, onlaram on sekizem ýaşaýyn nesip bolsa. Soň olaram bu belki bilemiz ýok ki bizler ýa bu işi ýapyjak, ýa biziň ürünimize ihtiýajy bar. Hökmany suratda bizler näme etmeli? Listamyza hemme kimi ýazmaly. Meselä garaň häzir şu işleýän ýerleriňizde patronlaryňyz bar hemmäňiziňem. Onam ýazyňlar listaňyzda. Meň listamda bar. Oldy üçinem mana meň gal produksiýamy kullanýar şu an. Tamam o finansowy hiç hili pula gelire ihtiýajy ýok onuň. Ýöne nämä ihtiýajy bar? Meniň ürünlerime ihtiýajy bar. Saglyga hemme kimiňem saglyga ihtiýajy bar. Saglyk üçin biziňem näme ürünlerimiz dogal ýer ýüzünde bir numara oňat boldugy üçin ürünlerimiz näme bizeriň ürünlerimize ihtiýajy bar ol adamyň o ýüzden hiç kimi aýyrmadan bizler listamyza ýazsak bizler näme bolýas bizler utuşda bolýas o ýüzden hemmäňizede sowetoýu Hökmän suratda listaňyzy hiç kimi aýyrmadan şu güne çenli ýazma diýseňizde hökmän oturyň garaň listaňyz üçin emma ýani bir gün bermäň listaňyz üçin bir hapta beriň ýöne hemme kim ýadyňyzdan çykarman ýazyň soňam bir haftada-da ýene hemme kim ýazma diýseňizem ýawaş ýawaş ýadyňyza düşen adamy şo depderiňiz eliňiziň altynda bolsun kim ýadyňyza düşse şo depderiňize gelip ýenede ýazgidiňler Internetde denk gelen adamlarymyzam ýene ýazyňlar. Hemme nomeri ýogam bolsa şol adamyň ýene depderiňize ýazyňlar. Çünki şo bu gün bolmasada ertir ýaňky aýdyşym ýaly sileň şol adamlar nomeram karşyňyzdan çykýy ýani internetde karşylaşýyňyz hökmany suratda siz ol adamy tapyp alýyňyz o ýüzden mutlaka siz muny listeňize ýazyňlar. Soňra, üçünji ädimimizem dawet. Dawet etmemiz gerek ýok bu işimize. Ýagny biz burda ýaňky listamyzda çykaran adamlaryň hemmesine dawet etmeli. Garan dawet etmeli diýen mahaly şu ýerde biraz şu konyň üstlerinde durup geçmek isleýän. Näme üçin durup geçmek isleýin diýseňiz, evet, biz bu adamlary dawet etmeli. Hiç kim ýaňky aýdyşym ýaly listamyzy hemme kimi ýazyp, hiç kimi aýyrmadan ýazdykdan soňra bu adamlary tek-tek dawet etmeli. Amma dawet eden mahalymyz garaň, nähili dawet etmeli? Bu örän önemli dawetimiz bizleriň. Garaň bizler dawet eden mahalymyz biz näme edotys biz iş beren sen näme edotyň oňa mümkinçilik berotys biz o karşydaky adama jaň eden mahalymyz işimize çagyran mahalymyz bizler mümkinçilik berdigimiz fyrsat berdigimiz üçin onlaryň eline bizler nähili bolmaly eýýäm bizler şol adama jaň eden mahalymyz eýýäm bizleriň näme ulypkamyz ine şu gülşümiz gülüjigimiz rot dawşydy ine şu näçe güler ýüzli Enerjiňiz bol bolmaly siz biz karşydaky adama jaň eden mahalyk biz meselä meselä meselem getirinde meni hazir Alýo oňatmaň diýip jaň etmek başga Alýo näli sen gowmy ýagdaýlaryň oňatmy diýen mahal ana meniň ene agzym güler ýüzüm meniň her zaman men meselä diňe bu iş üçin däl meselä men özümden meselem getirmek isleýän sizlere diňe bu işde däl Başga zamana men şul iş bilen tanyşmadan önjede kime jaň etsemem her zaman güler ýüzüm bilen jaň edin. Hiç bir zaman somuk, somurtyk on ýaly edip hiç kime jaň etmeýin. Meniň nastroýeniýam näli bolsa bolubersin. Eger men ýaman nastroýeniýede bolsamam şo karşydaky adama Hiç bir zaman men men nastreniýamy, şu özümiň içimdäki şeyimi oňa ýaňsyt men. Çünki näme o meniň problemam günlük haýatymyzda näme bizeriň bu problemalarymyz bitmi? Bizem özlemiz bitirmesek bizem problemamyz bitmi? O ýüzden näme edis bizer karşy tarafa jaň eden mahal hälä hälä bu işimiz teklip et jaň eden mahalymyz biz näme gowy nastreniýada Güler ýüzli, çünki karşydaky ynsan siziň energiýaňyzy, siziň hemme zadyňyzy hiss edi. O ýüzden bizler näme iş beren, bizler iş predlagat eden boldugymyz üçin bizler gowy nastreniýada, ulybkaňyz bilen, eger siziň şo mahal nastreniýaňyz ýogam bolsa, bir gowy gören aýdymyňyzmy bar, näme, bir gowy gören kitabyňyzmy bar, nämeden size nastreniýaňyz galýan bolsa, Tozaz edip soň sizler şu adamlary işe dawet etmeňiz sizlere tawsiýe edýän gerçekden. Ýöne dawet eden mahal garaň bu adamlar meselä sizler dawet eden mahalyňyz hemme kim bu işimize bizleriň ýüzde ýüz ok men seň bilen işleýin diýip aýtmy. O ýüzden bizler näme bizler bu zatlara bu statitika statistika diýýär orslar hemmesine-de bizler şo zatlara hazyr bolmaly. Bizler karşy tarafa jaň eden mahalymyz näme Biz hawa işimiz prdlagal edýäs, bizler onlara gowy zat teklip edýäs. Meselä şul işimize ýok diýen adam bolsa, meselä işimiz teklip eden mahalymyz şu iş modeli bilen onlaryň haýatynda nämeleriň deýişjekdigini, şu iş modeline gelen mahaly saglygyny eline aljagyny, haýatynda, meselä, örän gowy degişiklikler oljagyny aýtmaly bize dawet eden mahalymyz. Meselä, käbir adamlar putuşestwiýt etmäni, meselä, ýurt daşyna, granitsa, hemme ýere gidip ýurdy görmeýi sevýo. Ýani onlary haýallerini soramaly, insanlara bizler sorag bermeli jaň eden mahaly. Ýanisi biz iş teklip eden mahalymyz, ýani onlaryň şu içindäki

Soň balyga suw at desa şo neme kurçakdaky zady balyk gelsin diýip. Ama bizer şo adamlara jaň edeni mahalam bizer ine şonýa bolmalyda bizer meselem öz istegimiz bizer öz isteklerimizi aýtmaly däl. Bizer karşy tarapa jaň eden mahalymyz onlar name isle Onlaryň isteklerini oýandyrmaly. Soramaly, jaň eden mahaly, Sen nähili, işiň gowumy, işiňden memnunmysyň, nähili aýlyk alýasyň? Sen meselä bul işläp ýören aýlygyň bilen, meselä şu işläp ýören işiň bilen indi şu aýdýan arzuw-haýalyňa ýetip bilýämiň? Ýani mesä dört-bäş ýyldan soň geljegiň nähilek görýesiň? Ýurtdaşy gezlerine gitmek isleýemisiň? Ýüksek mukdarda pullar gazanmak isleýemisiň? Ýani insanlar näme etmeli? Bizler arzuw haýalyny padarka etmeli. Köp adam garaň men size men ene özümem dahi şu işe gelene kadar ýaňky aýdyşym ýaly men otuz bir ýaşyma çenla men häzirki arzuw edişim ýaly arzuw edibilmeýtim men. Haýalem gurup bilmeýtim nedenmem ýazmeýtim depderime. Amma men şul işe gelip öwrendim hemmesini. Nämetde meni işe çagyran sponsorym sag bolsun meniň içimden şu arzuw haýallerimi nedenimi hemmesini meniň şu hemmesini ýüze çykarmaga maňa kömek etdi şol adam jaň eden mahaly. O ýüzden men sizlerede gerçekden sowetoýy men özümem indi men ilk başda menem ýalňyş çagyrdym ýalňyşdym Listamda köp adam ýalňyş dawet etdim. Ýöne men näme etdim şo ýalňyş dawet edibem hereket etdim. Çagyrdym şol adamlary çagyryp nädip işi dogry teklip etmeli men şony öwrendim şul işe gelende. Ine ýaňky aýdyşym ýaly näme etmeli bizler köp adamlar arzuw etmän bilmi. Meselä sizler jaň edip häzir daş töwereňizden näme etseň arzuw haýalyň bamy Sen näme bir ýerler putuşestwet etmek isleýämiň? Seň arzuw-haýallaryň näme diýen mahal köp adam durýy, düşünip durýy. E, köp adam meňki ýa duýgulanyp aglaýanam bar, ilk defa duýan mahaly. Çünki näme üçin? Bizer, bizerden onýa zatlar soramaýarlar. Soramadyklary üçin bu soraglar bizlere biraz tuwaf gelebilýär. Ýöne bizler näme etmeli ýaňky meňňe açmýaw bizler näme balykçy bolmaly balykçy näme diýe şu uduçkasyna balyk nämäni gowy gören bolsa şony içine ekläp uduçkasyna balygy şonýa tutýalara bizlerem şo bolmaly şo balyk tutýan adamlar bolmaly ýöne bizler şol balyklaryň ine balyklaram adamlar adamlaryň gowy gören zadyny soramaly arzuwlaryny isteklerini şul işe gelen mahaly nämeler gazanyp biljeklerini Hemme zady bizler şollaryň gözüni açyp göstermeli bu iş modelimiz bilen. Ýani meselä sizler jaň edip diňeje eý gara men şunýa biznes model açdym. Sen gel seni pul gyzyklandyrýamy diýip indi şunýa edip kysaja çagyryp goýsagam ol adamyň häli müň sany aladasy bar. Meniň aloe weram bilenem meň biznesim bilenem ol ol aýdar o maňa ne diýe seniň biznesiňden o biz seň biznesiň diýe. Ol näme etme, diňe men öz zadymy aýdyp dursam, onuň arzuw-haýaly bilen ilgilenmesem, men onuň haýatynda näme isledigini, çagalaryna näme bermek isledigini, özi näle ýaşamak isledigini, men o zatlaryny sorap gyzyklanmasam, ol adam sraz meň işime ýok diýýä. O ýüzden ene bizler işe çagyran mahalymyz şonýa çagyrmaly işe. Ýani saglyk amanlyk soraşyp näme etmeli bizler şol adamlar bilen syjak bolmaly. Kontakt jaň eden kontaktlarymyzdanam ýakynlaşmak üçin onlar bilen syjak galmak üçin ýani bu işimizi biz dalneýşmem bizi her ýerde takip edip meselä indi näme bizler onlaýyn mana onlaýyn çagynda ýigrimi birinji asyrda ýaşadygymyz üçin Hemme zat artyk onlaýyn boldy üçin bizler näme edýäs? Şu onlaýyndan biz ine şu ýaşadyk ine haýatymyzy, haýat stilimizi, näme edýäs işimizi hemme zadymyz bizler internet üsti bilen artyk görkezip bilýäs. O ýüzden hatýaby şol adam bilen bizler näme? Bizler jaň eden mahal işimize çürt kesik ýok diýen mahalam, tamam produktsiýaňadam ýok diýen mahalam bizler şol adam bilen družesk obşeniýada galmaly. Bize şol adam bilen syjak galmaly. Meýli, häzir onuň belki haýatynda her kimiň ynsanyň çünki haýatynda her türli sluçylar bolubilýär. Meselä bir safer saňa bul adam ýok diýdimi? Tamam, depderiňize näme diýeniňiz gapdalyna metiçka edýäs. Häzirlikçe ýok diýip aýtdy bul adam. Soň, ine men size bir zat aýdaýyn garaň. Her alty aýdan ynsanlaryň haýatynda bir degişiklik bolup durýar ekeni. Her alty aýdan hökmany suratda degişiklik bolýar ekeni. Ýa işinden çykmak zorunda galýar, ýa işinden çykýar, ýa bir ýere taşynýar, ýa ewini degişdirýär. Ine, adamlar her alty aýdan indi şun ýaly haýatynda bir degişiklikler bolýar ekeni. O ýüzden näme etmeli? Bizler, bizlere ýok diýen adamlar häzirlikçe ýok. Häzirlikçe ýok ol adam. Soň näme etmeli bizer? Tekrar tekrar her üç aýdan, alty aýdan, iki aýdan şol adamlara näme etmeli bizler dönmeli. Hökmän suratdadam dönmeli şol adamlara we bizeriň şu biznes modelimize häzir ýogam bolsa soň hökmän suratda ýa saglyk ugrundan bir problem badyr oňa gerek bolar. Ýa gerçekden finans ugry pes bolup oňa Pul gerek mana biziň biznes modelimiziň içinde gerçekden puluň gazanyp biljegini şo zatlaryny bizerene gösterip bilýäs. O ýüzden garaň dawet eden mahalymyz adamlary bizlerene dawetimizde şony hökmany suratda dawet eden mahalymyz şo zatlaram aýtmaly. Bu biznesde näme gazanyp biljegini, nirelere gelip biljegini dawet eden mahalymyz mutlaka o karşydaky adamlarymyzyň arzuw haýallerini uýandyryp onlaryň Şu işimize gerçekden gelen mahaly uspeşny adam boljagyny bizer şu biznes modelde görkez bilmeli dawet eden mahalymyz. Şimdi marketing plan bu biziň gerçekden garaň marketing planymyz bar ya mühteşem

O ýüzden oturyň häzirem meselä häläm algylap bilmedik ýeriňiz bolsa niço strashnogo biz de aýny şekilde bizerem düşünmedik näme etdik bizler aldyk depderimizi elime aldyk ruçkamyzy elimize aldyk ýazdyk bozdyk okadyk düşünmedik ýerimiz bolsa Ine marketing plan bizleriň näme diýip sponsorlarymyz her gün her gün bäş alty sany bizleriň şu marketing planymyz hakynda eýitimler gidip durýa. O eýitimlere mutlaka wagtyňyzy aýyryňlar giriňler bizleriň marketing planymyzy öwreniňler. Bizleriň esas pulumyz ene marketing planyň içinde. Sizler bu marketing plany öwrenen mahalyňyz inanyňki inanyň bu biznesde Indi algylan mahalyňyz pul gazanyp başlaýyňyz şu ýerde. Marketing plany algylabilmeseňiz, gerçekdenem diňe ürüniň kullanjysy bolup galýaňyz. Kän pul gazanyp bilmeýäňiz. O ýüzden näme, hälem düşünmedik ýeriňiz bolsa, mana Jonam gowy razbirats edýär.

Hemme zady prosendi bilen nähili gazanyp bilýäňiz? Näçe prosent gazanyp bilýäňiz? Näme üçin o CC-leri ýapmaly? O CC-leri ýapanda sizler nirä gelýäňiz? Hemme zady bilen ijine-jijine nähili gowy edip prezentasiýa geçirdi höwün. Şony hälem görmedik bolsaňyzlar bizeriň ene YouTube kanalymyzda bar şo Ilmyradyň şo Prezentasiýa ýörite şu prezentasiýalar hakyn neme hak marketing planymyzy giriňler dänim şo taýdanam izuçaýt ediňler çün çünki ol näme türkmençe türkmençe hemmesini özi ýazdy bozdy öwrendi hemme zady bizlere näme etdi ine türkmençe marketing plany bizler üçin şol oglan şu zatlary öwrendi etdi çykardy sag bolsun. Ýagny bunu öwrendigimiz zaman marketing plany gerçekden bizerin pulumyz ine şu marketing planyň içinde. Soňra burda daha nasyl olunur diýe. Daha nasyl olunur diýmek näme bileňizma? Ine bizler lis hedeflerimizi ýazdyk arzuw haýalimize. Listamyzy çykardyk. Dawetem etdik. Marketing planymyzam gösterdik ol adamlara. Ama soňra biz bu işe çagyran adamlarymyza bu iş modelinde bundan soňra nähilek ýol alyp biljegini, ýaňky aýdyşym ýaly mana bu biznes modele gelen mahaly nämeler gazanjagyny bu biznes modelimiziň içinden, meselä ýaňky aýdyşym ýaly pul pullan pulam gazanyp bilýärler, saglygyna gawuşyp biljegini, meselä, ýagny bu iş modelini çagalaryna miras bırakybiljegini, ine, bu zatlaryny hökmany suratda bizler daha nasyl olunur diýdigi bu ikinji duşuşygymyz ene. Bizler ene şu duşuşyk birinji duşuşyk edip, adamlar näme etdik, marketing plany çelle getirip, Bundan soň näli boljagynam görkezmeli bizer bu işde. Ýagny bu iş modelinde galan mahal nämeler edbili? Menejer sewiýesine ýetdikden soňra, ýagny bu işini çagalaryna miras byrakabiljegini. Bu iş modelinde ummasyz, ýagny bizeriň bu güne çenli düşünip bilmedigimiz, ýagny saýysyny bilmedigimiz sanlarda pul gazanyp biljegini, şo zatlar bizer şu biznes modelinde daha naslownyr. Ýagny bunda bizer Şu ikinji duşugymyzda şu zatlary görkezmeli şol adama hökmany suratda. Bu ikinji duşugymyzam garaň nähili. Meselä bir adam işe çagyrdyňyzlarmy? Minimum kyrk sekiz sagat ýa-da ýetmiş dört sagat. En fazlasy. Ýetmiş dört sagatdan uzagy geçirmeli däl. Şol adam bilen hökmany suratda ine daha nasyl olunur diýe. Ikinji duşugymyzy ýapmaly. Ikinji duşugymyzy ýapyp, nämeleri düşündi, nämäni begendi, bul biznes modelde galan mahal nämeleri elde edip biljegini, hemme zadyny bize şu ýerde indi daha nasl olunur diýen konusynda göstermeli. Gerçekden bizeniň bu biznes modelimiziň içinde indi ýaňky aýdýan zatlarymyň hemmesäm bar.

Ýa bir ürünleri elimize alyp, bir ýere äkidip satmyýas, adamlara zat etmyýas. Satmak kyn, nemezmi, kötü zatmy? Ýok, kötü däl, güzel bir şeý. Satybilýän bolsaňyzlar, satmagam, satsaňyzam daha güzel paýdalaryny görüp bileňiz. Ýöne, bizler näme etmeli, özlerimiz ene, žiwoý, žiwoý katalog bolmaly bizler. Özlerimiz ürünleri kullanyp döresek bizler ene bizleň kožamyz güzel bolýa ýalpyldap durýa saçlarymyz näme ene saçlarymyz dökülmeýe janly bolýa hemme zat sen uje näme bizerenem işe çagyran adamlarymyz gören mahaly bizler özlerimiz žiwoý katalog bolmaly. Hemme zadymyz ene bizeriň eýýam bizer ürünmegimiz bara. Içip ýören adam eýýam belli bolýa. Kožaňdan belli bolýa eýýam seň ýüzüňden belli bolýa biziň aloe vera suwlarymyzy içýän adamlar. Aýda ene ýaňkyýa saçlaryňyzdan belli bolýa. Kožaňyzdan belli bolýa. Saglyk özüňiziň nastreniýaňyzdanam belli bolýa hatda. Aloe vera ene bir sany E şu nemede biri aýdar äne şu forever dişleý oglam on iki mi on ýedi ýyldan bäri şol adam näme diýe aloe werany içýän adamlar diýe el mydama mutlu bolýa diýe näme üçin içinde diýe c witamin çok mutlulyk hormonlaryny çogaltýa diýe aloe wera diýe daşarda diýe sileri biri görüp diýe daşardan görüp adamlar aýda bilir diýe Ýa bul adam dälimi, ýa adam diňe aloe werany içýä diýip diýe, şonýa diýip düşüne bilir. Çünki sizler diýe, şonýalak diýe mutly bolýaňyz. Sizleň mutlulygyňyz näme diýe ýüzüňize ýansýa diýe. Bu ürünleri içen mahalyňyz näme diýeň sizleriň hemmeni bizleriň ýüzde ýüz tikiziji boldugymyz zaman näme diýes bizler hem enerjik bolýas. Hem saglykly bolyas hemme zada näme diýes bizer ene günlik haýatymyzda normalde häzir näle hemme zatlar bir şeýlek informasiýa çok bu ýigrimi birinji asyr näle hemme zat onlaýyn bir şeýlek ýaman informasiýa köp bizere häzir ýani o zatlary alybilmän köp adam näme häzir ýaman Hemme zatlar öňdegidi, teknolojiler ösüp gitdi, hemme zatlar oňa ýetişmek üçin adamlar, köp adamlar ýetişibilmeýärler, edibilmeýärler, yzda galýarlar, enerjisi ýetmeýär ýadam bu günki günüň nemelerden ýaňadam yza galýan adamlar weli, o ýüzden bizem bu ürünlerimizi ýüzde ýüz tükedip ýöreseňizler, hemme zadadam meselä göz öňüze getiriň, bizeriň energiýamyz ýetdi. Ýagny hemme zada. Hem saglykly bolýas bizer, hem saglykly bolsak, mutly bolsak näme edýäs, daha çok insana bu işimizi ýetirip bilýäs, biznesimizi. Ýagny o ýüzden bizleriň gerçekden ýüzde ýüz tükediji bolmamyz şart. Buny ýapdygynyz zaman siz özüňizde deňäp görüňler häli, sizler ýüzde ýüz tükediji boldugynyz zaman biznesiňizem ynanylmaz ulamaýa başlaýar. Sizleriň bizereýem biziň elimizde bolmaýaýýam. Şonýa ulap başlaýar, özleriňizem aňlamaýaňyz. Ynanyňyz haýran galyňyz ýani men ürünleri tak öz saglygyňyz üçin alyp kullanyp başlaýyňyz daş töweregiňizdäki adamlar bilen näme bizler hemmekimizäm iýlik isteýs ýani görýäňizler özüň içdiň seň kožaň gowy bolup başlady sen nastreniýaň gowy özüň gowy his edýäsiň gün boýy enerjik sen näme ediň gowy zady paýlaşasyň gelýärä hemmekim bilenem soň näme diýs bizler hemme şu içýän zadymyz soň daşdaky adam gören adam aýdar ana meselä Häzir men öz zadymy aýdaýyn. Mana meselä täzelikden bäri men indi tiktokda, imoda zat paýlaşýan-a men. Maňa bir gyz höwün ýazypdyr. Göwher sen diýe zat paýlaşýarsyň diýe tiktokdan, imodan diýe. Sen maňa toşnyňy aýdama diýe, dogryňy aýt diýe. Sen ýüzüňe diýe effekt goýýarmyň ýa seň öz ýüzüň şonýa parlaýmy diýe maňa. Ýa zatlaňy satmak üçin şonýa ýüzüň diýe parladyp effektmi goýýaň diýe. Ýok diýdim Umida diýdim, gyzyň adam Umida. Sen maňa häzir görüntili jaň edibilersiň watsapdan diýdim. Meň ýüzüm görmek isleýäseň janly janly diýdim. Meň dogal ýüzüm diýdim. Men çünki diýdim bu goýýan zatlaryň hemmesini özüm kullanýan we men ýüzüme dal öz kremlerimi ulanýan diýdim. Men daşdan başga hiç zat ulanmaýan diýdim. O ýüzden meniň bu dogal gerçek ýüzüm bu meniň diýdim.

Oňa görä olmaýa başlaýan, ýaňky aýdyşym ýaly näçe köp kullandykça bizler bize ňene biznesimizem şon ýaly ýükselmeýä başlaýa. O ýüzden sowetoýu ýani hökman suratda bu ürünleri özüňiz meselä garaň häzir şu günki günde men häli onýa pul işlämok bu biznesden men onýa köp alyp bilmeýän diýseňiz dahi meselä her saper alanyňyzda bir ürün fazla alyň. Ýadam bir ürün alsaňyzam her sapar täze ürün alyň. Hemme ürünleri hökmän suratda alyp ullanyp görüňler. Bärde şu ýerde biznes ýapmak isleýän bolsaňyz, ýani zaten bizler bu ýerde biznesimiz näme hem ürün üstüne boldugy üçin, hem marketing planymyz hem ürünlerimiziň üstüne boldugy üçin bizler bu ürünleri kullanyp näçe köp kullanyp şonça adamlara şu özümiziň içimizdäki enerjimizi ine kullanyp faýdalaryny aýtsak şonçada bizleriň işimiz ulalmaýa başly o ýüzden gerçekden buny sizlere näçe çalt kullanyp hemmesini kullanmagyňyzy sizlere tawsiýa edýän şindi bu Çok güzel bir bakın slide. Bu slayty inanylmaz çok seviyorum. Näme üçin diýseňiz, bu slaýtdaky zatlaryň hemmesinem mana men şul biznes modele gelip öwrendim hemmesini. O ýüzden garaň bizler näme etmeli? Bizler buraya geldigimiz zaman hökmany suratda özlerimizi gelişdirmeli. Özlerimiz gelişdirmeli, kitap okamaly, sesli kitaplar diňlemeli, hökmany suratda. Ine, bizleriň näme, WES, BBS seminarlarymyz bar. Şo taýlara gatnaşmaly. Bizler näme etmeli, bu ýerde biraz özümiziň kişiligimizi ösdürmeli. Näme üçin diýseňiz, bize, meselem, hemmämizem häzir näme, Naýymly robotnik ýany bizar biriniň elinde işleýs. Menem, bizarem edil siziňki ýaly biriniň elinde işleýs. Ýöne näme, bizar bu işläp ýören işlemimizde kitap okamaga wagtymyz ýok diýes. Meselä köp şonýa adamlar bilen karşylaşýas. Men işe çagyran mahalymyz meselä bizariň ine şunýa prezentasiýamyza girýaler näme diýeler, O, bärde kitap okamaly diýe. Bärde sesli kitap diňlemeli diýe. Kyrk dakga her gün agşam eýtimlere girmeli diýe. Ýoo, meň onýa wagtym ýok diýe. Men haftanyň alty güni çalyşýan diýe. Birjik günem meniň diýe izinim ba diýe. O günem näme etmek islen? Ýatmak islen diýe. Özüme zaman aýyrmak islen, ýatmak islen diýe. Gerçekden şu zatlary häzir aýdýan-a. Näme üçin gülüp otyryn? Meň özümem şony ýaltym çünki. Birjik günüm bar diýen, men birjik günümi ýatjak, özüme zaman aýyrjak, isledigim alş-berişe gitjek, häzirem mana deňziň ýanyna gitjek, boş zaman geçirjek ýaly men. Näme edýän men ol ýaly bolanda bizer tabii ki, Özümize zaman aýyrmaly bizer, diňlenmeli. Ýöne, ine, häzirki işläp oturan işlerimizde mana bizler garaň, on iki, on üç, on dört sagadymyzy berip işleýän arkadaşlarymyz bar bizeň şu ýerde. Näme diýs, hiç bir şekilde özlerine wagt aýyrmaýarlar. Aýyrýarlar, zamanlary boly, onda, on birde odalaryna geçýärler. Ýöne näme edýärler, ondan soňam on iki, bire çenlä Tik tok, instagram onlaram men zararly diýemok peýdaly oerse ýöne näme etmeli onlar bizer näme peýdamyza ulanmaly oersine diňeje işimiz ile ilgili zat öwrenmek istesmi bir zat paýlaşmak istesmi ony paýlaşyp soň näme etmeli Galan wagtymyzy, meselem, minimum, hiç bolmanda, bir on bäş dakga özümiz kitap okamaly. Men şu örä gelip kitap alyşk kitap okama alyşganlygyny öwrendim. Ýöne men garaň, bir zat şu ýerde men bara, ine, meň ýo ýan ýoldaşym otyr, Jon. Saňa gerçekden çok-çok teşekkür etmek istiyorum, kalbimden. Çünki men okuwçy döwrüm özüm kitap okamany şunya gowy gören birisiýim men. Şuny ele dilden kitap okamaly kitap meselä sapakda kyrk dakga kitap okamaly labyzly okamaly diýse maňa okatdyr ýetse ene göwher labyzly oky göwher goşgyny gowy oky diýip maňa okatdyr ýet molymym men höwes edip kitap okap labyzly goşgy okyatym şo mahala jon meselä meň ýoldaşym şu kitap okap başlap meniň şo höwesimi uýandyrdy mende Men on, ondan öň okuw gutardykdan soňra bir sany kitaby elime alyp, şu nädip okamadymsoň. Näme etdik, ene bizer şu biznese geldik. Bu biznese gelen mahaly kitap okamalydygyna özümizi gelişdirmelidigimizi, seminarlara gitmelidigimizi, WES seminar, BBS hemme ýer eýitimlere girmelidigimizi şu ýerde öwrendik. Soň jon näme etdi? Daşdan kitap almaýa başlady. Kitap alyp okamaýa başlady. Men näme diýetim, meň onýa alyşganlygym ýok-a. Men bolsa Jon bilen oturyp gepleşip oturasym gelýä. Bu bolsa näme diýer, biz hem şonýa gepleşip oturma sadymyzda eline alyp kitap okaýa. Men näme diýeýin, men boşda galýan şo mahaly. Soň men näme etdim, Jon näme diýeti maňa, maňa-da gelip, zor bilen zastawit edip, sizler hiç kim bizer däl, biz diňe Jon meselem maňa-da şon ýaly etdi. Sizlere-de şonýalak aýdýan ene Jonyň näli maňa dawranan bolsa maňa Göwher sen hökman kitap oka, şu ýerde işlejek bolsaň kitap okamasaň bolmy diýip aýtmady maňa. Näme etdi? Kitap okaýan kitaplarynyň içini içerigini şo okaýan bölümini maňa gürrüň berýete. Soň kitabyny okap boldy zat etdi, Kitabyňy bitirdi, menem şu kitaby bitirdim diýdi. Hany gürrüň beren diýsem, Gürrüň berdim-ä, indi men saňa hemme ýerini gürrüň berip bilmen diýdi. Içinden kysa-kysa çastlaryny gürrüň berdim. Şu kitaby okap göräýl, özüň okasaň diýdi. Hasam diýdi içinden gowy zatlar alýaň, meň aýtmadyk zatlarymam diýdi içinden görýesiň, şonýaly içinde diýdi gowy bizlere diýdi. Meselem men aýam bir oňat zatlar polezny zatlar aldym özüme diýdi. Ine maňa näme etdi şu kitaba postroýeniýe gurdy. Maňa şu kitaby reklam etdi. Eýýän okamamy meni zorla okatmyda okatmady danym şu kitap şunýaly şu kiti şu kitaby öwdi maňa maňa zorla okatmady şu kitaby näme etdim men aldym özüm okap başladym. Ana men şo Jonyň saýasynda şu okap başlady özi onuň saýasynda menem şo kitaby okap başladym. Indi häzirlerem şon ýaly meselä. Birinji Jon aly, Jon oky şo kitaby bitiri, kysaja maňa gürrüň beri, soň meselä men häzir men bir kitap okap otyryn häzir. Soň Jony şoňa bitirensoň Jondan soraýyn, Jon men indi haýsy kitaby okaýyn diýen. Gara menä saňa şuny sowetligiň şunokaly diýi şunda ýaman oňa düşünýeşňe kysaja içinem gürrüň beri men näme diýen şony hemen şuň aýdan sözüne hemen şol kyla kitaby alyp okap başlaýyn soň okap bolansoň näme diýen kysaja oňa gürrüň berýin jon şör düşünýä diýiwedi şör gara şörs näl oňat ekenä şu kitabyň menä ýamman oňat men gerçekden haýatda diýen şörlerde ýalňyş hereket edip ýör ekenimeý diýen şu kitaby okap menä şuny aldym Ine şo kitaplar bizlere nämetde şon ýaly hem nämäňizi ösdürýär bileňizmi? Meselä häzi garaň. Men sagat onda başladym şu eýitime saga deýýäm on bir bolup otyr. Men bir sagatdan bäri farkyndaýsaňyz gepläp otyryn. Näme gepläp otyryn ama men? Bu eýitim hakda diňe ene biz işimiz hakda gepläp otyryn. Men mun ýaly akyjy Munýa dil baýlygymam güýçli dälti meniň. Ine bizer nämeler, ine şu kitaplar bizeriň dil baýlygymyzy güýçlendirýär. Meselä garaň bu ýerde diňe-ne, diňe kitap, kitap eýitimleri, kendiňizi gelişdirmeli sesli kitap diýip ýazypky bu. Başga meň aýda oturan zatlarymyň hiç haýsy zat öňümde ýazypsyz-a slaýdda. Bular näme, bizer ene şu kitaplary okasak, WS seminarlara gatnaşsak, BBS-lere gatnaşsak bizer näme edýäs?

Amma näle gepleşmeli ýaňky aýdyşym ýaly bizler ene şu güler ýüzümiz o güler ýüzümiz her elmydama açyk bolmaly bizleriň nastreniýamyz gowy bolmaly bizleriň bizler şonýa bolsak şo garşymyzdaky adama bizler zatan iş beren bizler onlara gowy teklip edip otyrys onlar bizleriň energiýamyzy alýar ýaňky aýdyşym ýaly o ýüzden näme bizler ene bu kitaplar okap ýöresek Özlerimiz gelişdirip ýöresek her gün nedenlerimiz ýazsak näme üçin bizler bu işde galmaly? Näme üçin bizler bu işi ýapmaly? Arzuwlarymyz, sellerimiz hemme zatlarymyz ýazyp şu özümizi gelişdirip ýöresek seminarlara gat bir zat aýdymaň size gowy zat häzir kelläme geldi aýda turan mahalym. Eger sizlere jaň eden adamlaňyz elmydama ýok diýen bolsa biznese haýyr diýen bolsalar

Ama sen o ýere giden mahalyňara hasam wez seminara giden mahalyň edil özüň ýaly adam göresiň. Göresiň edil seňki ýaly adam edil bizer ýaly prostoý, ew hanymy, şon ýaly adamyň bul işde üstünlikli bolanyny göresiň. Ol adam saňa özüniň geçen hikaýasyny aňlatdy. Şony aňladan mahaly sen näme diýesiň? Aa, göresiň soň. Menem bu işi ýap bilen. Soň näme edis? Gerçekden bu kitaplara, sesli kitaplara, kitap okamaga wagtyňyz bolmasadam on bäş munt hökmany suratda şeý okaňlar, sesli kitap diňläňler. Ýöne näli kitap diňlemeli ony aýtmandyryn. Kitap diňlän mahalymyzam, okan mahalymyzam özümizi gelişdirmek üçin. Meselem ýeri kitap kän. Her hili roman bar, başga-da her hili kitaplar bar. Ony däl, mesel politika bar, ony okamaňlar, politikany zatan bizler telewizordanam görüp görüp dus. Ýöne bizleriň okamaly kitabymyz ine biznesimiz hakynda. Garaň, bizler ine işe adamlary çagyryp bilmeýňizlermi? Şonyňyz eksikmi? Kommunikasiýamyz pesmi? Deýl Karniginiň kitaby bar. Çok güzel kitap, hemmäňizedem tawsiýe edýän. Ine bizler nähili adamlar bilen dost bolmaly? Şo kitaby okap görüňlerälä, super bir kitap.

Şol kitaplary hem munuňat hem bizleriň dil baýlygymyzy güýçlendirer hemem adamlar bilen näli syjak ganly, näli dabranmaly, nähili gepleşmeli, bu işimize ýok diýen mahal olar bilen nähili dost bolup galmaly, aramyzy aýyrmaly däl adamlardan her hemişe biziň şol listimize garaň, bizeň depderimize ýazan iki ýüz üç üç ýüz sany adamymyz bara, şol adamlar bilen bizler nähili dost bolup galmaly? Hemişe. Ýagny ol şonuň üçin şo kitaplar şart. Meselem men şör şu zatlar şu kitaplar okamadan, şu sesli kitaplar diňlemeden, eýitimlere katylmadan önje gerçekden meň adamlar bilen kommunikasiýam ýaman pesdi. Ynanyň ýaman pesdi. Men gepleşip bilmeýetim adamlar bilen. Arkadaşlygam gurbilmeýetim, arkadaşlyk gurýetim, gurbilýetim. Ama örän pes ýagdaýda gurýetim. Ýöne men ene şöra gelip öwrendim hemmesini. Adamlar bilen nähilek bolmaly, insanlar bilen nähili syjakganly galmaly, onlar bilen kommunikasiýaň näli bolmaly. Men işe dawet eden adamlarym ýok diýse, meselem men jaň edýän, häläm jaň edýän mana hemme kime. Meselem ene men üç-dört gezek jaň eden adamlarymam bar. Men hä jaň etsemem telefonym açjalar näme üçin açjalar men olara ýam jaň eden mahalym indiki gezek jaň etjegimam aýdy goýýan Gara meýli diýen häzir meýli sen meniň i biznesimi ýapma meýli saňa häzir meň produktsiýamam gerekgä meniň häzir biznesmem gerekgä janyň sag bolsun diýen ýöne men seň arada şunýaly jaň edip sesiňi duýmak istiyorum jaň etsem bolemy diýen Tabi ki janat göwher diýe menem sesiň duýmuş olarym diýe zaten arada ýylda ýylda bir gezek janat eýsin tabi ki janat diýe karşy tarapyň özi aýdy özünden sorap diýip goýen telefon goýan mahaly meň biznesime ýok diýen mahaly men o adamdan gahar edip goýmaýyn indi başda Gahar edeýdim, çünki aňňam edim. Men şunýa mümkinçilik aýdatyn, näme üçin meň işime gelmeýka diýip, men ýa diýýetim, mende bir kemçilik barmyka, näme üçin maňa ynanmaýmyka diýip, ene men şonýa düşünýetim başda. Indi onýa düşünmen. Ýok diýsedäm, tamam, jany sag bolsun. Ýöne ol adam meň spisigimde dur-a. Ilelbet bu gün olmasa yaryn ya meň produksiýam ale ya meň biznesime gele şol adam çünki meniň eýem spisimde ýazypdy du men ony boşuna ýazamok mutlaka ol adam ady ýazyldy diýse oraya şo biziň meň bilen bizer bilen ine sizler bilen bizer bilen meň bilen bizeriň şu grubymyza gelip ya işleýe ya biziň ürünlerimizi alýa o ýüzden gerçekden sizlere hemmäňizede sowetuýu Hä, soňuna garaň, men özüme täze alşganlyk edindim. Höwün bir sanap, tanadygymyz, ýagny meniň çalyşdygym ýerde, meniň çalyşdygym ýerde patronymyň aýal dogany bir sana meditasiýa nämä gatylypdyr, gruba gatylan, setli bir hili gruba gatylan ýigrimi bir günlük meditasiýa. Meselem, men meditasiýa ýapýatym. Her gün ýapyp bilmeýätim, regulýarny olarak. Bir gün ýapsam, bir gün ýapmaýan, bir gün ýapsam, Jon, meselem, Jon örnek meniň öňümde, sag bolsun. Ir gün siz her gün ýokdy, her gün ýokdy. Ene meniň öňümde näme bar, jon örnek bar. Ýöne näme edýin men şony görüp bir gün ýokdyn, bir gün ýokdyn. Bu şon ýaly bolýup ýötün. Ene şol adam maňa sebap boldy, sag bolsun. Maňa göýberdi, göwher diýde, ýigrim bir günlük diýde, näme bar diýde. meditasion nemesi bar diýdi. Saňa diýdi şony her gün atjak bir gün bir sanysyny watsapdan diýdi. Şony geçsene sen diýdi hem ruhuňa iyi gelýä diýdi. Hem bolluk üçin hem gazanç üçin diýdi. Hem nastroýeniýaň gowy bolýa. Geç diýip maňa tawsiýe etdene aýal patronymyň dogany sag bolsun Allah razy bolsun. Maňa ýigrimi ýigrimi bir gün durmadan göýberdi şonlary. Men şony şo göýberdä Her gün men şony ýapdym. On dakga, on dakgam aýyryp. Indi näme etdim? Men ýigrimi bir, şo kadyn näl akylly garaň. Ýigrimi bir gün maňa durmadan göýberdi. Men şony ýigrimi bir günem ýapdym. Ine men alşgaňlyk gazandym özüme. Men indi her gün ýapýan şondan soň. Eger isleseňizler şony aýtjak bolsytym. Haýsyňyz ýapmak Ýene-de bize goýber o zaman. Evet haýsy Ortacykak gruba Tamam. olmazmy?
Haýsyňyz ýapmak isterseňiz garaň gruba däl ony özelirok Hmm. özüňiz atyn. Özel. Roza Tamam.
siz ýapmak isterseňiz siz edäm Arzuw edäm. Tamam. Her gün bir sanakdan atyp durjak. Birinji günden ýigrimi birinji güne çenlä. On dakga hem näli bir aýdýana ýaman gowy maňa ýamanam iyi geldi. Ine aýdýyn men size. Hem maňa alyşganlyk gazandyrdy. Ine, men şondan soň meň eýýäm bir aý ýigrimi bir günüm geçdi eýýäm. Men enem indi şondan soň sypdyrman her gün şu on günlük şony gaýtalap indi ýene başladym şoňa. Şony her gün meditasiýamy ýapdym. Ýani gerçekden aýdaýyn-a bizer bu iş modeline geldigimiz zaman näl özleňize oňat zatlar gazanýaňyz hem täze alşganlyklar. Garaň bu kitap okamak dagy näl oňat zat. Soňam bir zat aýdaýyn garaň. Bizler ene WS, BBS seminarlara gidýäsaň, gerçekden o ýerde ene özlerimiz ýaly ýedinamyşlnik diýýär orslar, ýagny bizler ýaly gowy düşünýän, pozitiw düşünýän, meselä ene şu häzir haýatymyzyň ene daş-töweregimizde bolup duran zatlardan daşda onlary bırakýaňyz, hemme o ýere gidince hemme zady unutýaňyz-da, ynanyň ki, bir ädim ätýäňiz ere ataýly aýagyň şuny ýaly ädenden Şu haýatyňdaky suweta şu hemme zat ýadyňdan çykarýarsyň we şo ýere odaklanýarsyň we o atmosfera girýäň, ol adamlary görýärsiň, hemmesiniň nastreniýesi gowy, aloe vera içip ýörendirler iniňki ýaňky aýdyşym ýaly pozitiwnyý hemmesi, tanamadyk adamlaryňam saňa salam biri, saňa oteliň içinde biri otel ullakan boldugy üçin teritoriýasy bir ýerini tapman duran bolsaň seni äkidýärler, öz işi baram bolsa, işi çykyp duranam bolsa seň yzyňa düşgidýär şo şol adam, Gidýä, görkezýä saňa. Mutfagy nirde diýseň, mutfagyny akidi gösderi. Asansory tapamok diýseň, asansory akidýä seni. Ol adamlar bilýäňizmi? Eýýäm bolmasa näçe müň dollar pullar gazanyp, uje onlar, meselä, egolar hiç zatlary ýok, syfyr. Näme üçin? Çünki näme bula bu iş ýany ynsanlar bilen ýapylan iş diňe iýlik iýlik ýapýasyň sen bu işde ýany sen näme diýen sen ynsanlygyň öz egoňy egoňy aşaga basdyrýasyň danym seniň ine öz kişiligiň kişiligiň oňat tarapdan ulaly bu aýdýan a biz nesip bolsa westernara hemmämiz birlikde iýunda Onundan on dördünji iýuna çenler bizleriň west seminarymyz bar. Gerçekden gideliň. O ýerde daýna meň aýdan zatlarym diňe bizerden eşitmäňler. Gidiňler, o adamlary görüňler. O adamlar ile tanyşyňlar, energiýasyny alyňlar. Hemmäňizeden sowet bu gerçekden. Ýani bu işde garaň, şunýa oňat zatlar gazanýasyň. Diňe saglygyň däl, diňe pul däl. Oňat okrujeniýa dam gazanýas bizler. Gowy adamlar bilen arkadaş bolýas. Gözüňize getiriň. On bäş sany döwletden adam gelýär. Şu on bäş sany döwletdäki adamlar bilen bizler arkadaş bolup bileris. Eýýäm bizlerem Jon bilen iki gezek gitdik. Iki gezegiň içindeýem näçe sany adam bilen tanyşdyk. Bizleriň eýýäm näçe sany ýurtdan adamlarymyz bar. Meselä bize Instagramdan men bir zat paýlaşsam, şolar ýazýarlar, O, go Herka, priwet, kak dela, kak, Žizn. Öý bolmasa bir-iki gezek, iki gezek görüşdik.

Bir harp alsaňyz dahi şu kyrk dakgany wapşe gaçyrmaňlar ondan soňra şimdi meniň hazirlik meniň biz silere aňlatjak ine şu ýedi ädimim bitdi eger men size ine şu bir sagadyň içinde şöyle gram gram sizlere aýdan zadym peýdaly boldysa gerçekden bişeýler aldysaňyz özüňize şu ine ýedi sistemimiziň içinde ne mutly bana.

Spasibo sizde inşallah hemmäňiziňem Meretgül apada Arzuwam Roza apada Gülşada apada hemmäňizem gerçekden uly sewiýelerde isles bizem menejer senior sorint daýmond igl Inşallah Menä ömrüm Inşallah. saýladym bu işimi nesip bolsa
Inşallah ne garamçylyk kadar Molades.
aloe vera bilen ýaşajak ne meniň kadar haýalym güzel şol.

Hem zaten birinjini şu ürünleri iç başlanymyzdanam häli hiç haýatynda biziň ürünlerimizi iç görmedik adamlaram iň dogrusyna Vital Fat, Vital Fat bile başlamaly. Vital Fat çaý bilen bulaý urup geýýän.
Goýberýäs nesip bolsa.
Şüküre men serhetjäňeden bir hany dogry düzgün kargonyň adresini almak.